I atu nan nupa in nan min ka lennak cu zei kong bik dah a si hnga?
Usisama atu he kan fapa he a buai tuk a nuam lo tuk marong khan nang he chungkhar ngandamnak lei ah te kan in bochan tuk mi na si tikah khan nang na sin te kan rak ra ko.
Aw si. e atu matsun ni nupa zong kha mu hmai ton tiin bi chim ngam lomi zong um kho sual lai ma ruang ah khan dangdang tin bia kan han ha lai mu kha nam rak tom set kem ale kan na la adin na kaw te o kha ma kan na bun na bading na mo
o ma chu chu nan chung khar kong he tha tin ban ka chim di to lo ma chu chu ka ben ngai piak to lai chu te
Aw sisem ah kan chungkhar he atu he a nuam lo tuk a buai tuk e kan pa he zu ding peng zu ding peng he zu ding hla te zong ah hin a ding peng khuka le khuka da khan zu hi rak chuahpi a i khuka da um ha te ka kawl hin ka hmum fawn lo i zu khat ding peng zu din ah khan cun i sik se cang. Aw si tak. Kha kan i si peng kan chungkhar he buai peng. Ma di cun tangka hi khuk ah dah lak te hin ka thei lo i a tangka hmuhmi hi ma ka up dih hna lo ti cu ka thei ve lo natein khan a kan up dih te cun a ka ti nain khan zudin nak hin nei peng fawn i khuk ah dah tangka hi a chia timi zong hi ka thei fawn lo ka kawl i ka hmu fawn lo ha ka lungro tuk zeitin dah ma he a si hnga timi hi khua ka ruat lamang i kan chungkhar hi nuamhnak he um kho bak lo ma kha si
Nan chungkhar lei cu cucu nan i nuam lo ngai ve lai cu. Tete mah bantuk tete van si tikah cun chungkhar nuam lo tuk khi si. Mah tikah khan atu nan pa zong kha biate ka van ruah ve lai i ti mah nih nu khan nanmah nupa kong kha kan van i ruah ṭhan te hna lai mu. Na lungthiang tein zapi tein na ka chimh dih ca kaa lawm tuk maw? Khi ka zong kan chimh i kan hang ham deuh hi. Cima, a thanai kha ka that lonak lawng te chim ko lom ai. A van chim bang ahcun te, keimah hi misual bak ak lo tar ko cu. Aw, si tak mo cu. Nang nangmah lei kapin nan chungkhar lei kong te chim na ka dubi pau kha lung thin thiang te nun ka chim lo kan ngai piak lai mu. Sima, Sinai amah nih chim hna khan cun keimah hi santlai lo bak lo ka lu mei. Amah zong khe, amah le mah a thei lo seh, mah zong a santlai ngok tam tu cu, aish, ai thei lo seh, amah le mah ke cu te, mi ding, mi tha, mi fel, tin a roi seh, zei, zei bia, zei bia. Salo, salo, amah zong khe a palh nak tam tuk, a tam thun nak tam tuk. Aw si tak. Cucu nan nu a chimnak ah khan cun te innchung um bu zong ah hin zu te hi na va ding pah rua te. Zu te lawng khi dun ding naa hmuh lengmang hei ti bantuk. Cucun tangka te zong kha nangmah tein khan a zapi te ap loin te a dang tein na chiahmi na hmanmi ti bantuk hrawnghrang khi a um ti bantuk khan a chim tikah khan zeitin dah sining cang si? Hmaan ko. Zu ka dinnak zong hi amah ruangah aa tel ko. A thei lo si. Badin, zu ka thuh, khoita ka lak a thei lo ti mei. Makhama, amah a san tai lo tuk, zei si lo tuk ruangah, thathut tuk ruangah si. Kan chim la chima, ngai man. Kan um ka ten hin. Ka tu tiang hi, ka thil kai suk cia mi hi. A kut te man in tong lo. A suk biak bel lo. Mali stika, ka thil, kaimaa ten ka suk. le kai hruk cang bol kha thing ka pon ka pon le a tawng lo ma te khan cu aw a tawng lo te te na a tawng ti da lo ka tik thai ma khan ka zong thlok ti ve chu ma khan ka zu plang bol kha ka thu a tawng a tawng me lo le a hu lo nak se san chai se lo ka thil ko kha rak suk pek pa be se a nupi le ni chun a vala cha thil suk pek tang ding ti chak chin nak se lo abal ten a thil chan cu cuk piak phung tu so e an ni tu thang sa lo a ta ri pi tong lo ku zai mo a tom tuk mi pung san in mu cho mu in mu cho a tom lo thang ka thu mu lo ma ma cham bo so lo mai sama o tak tang ka ko zong khate ka thu ti lo mai khoi ka ma na ka thu lo bangkok zong ka ngai lo ka ngai zong awan tai di a thu lo to ma chama
a zian chim lo mo biak na chun Thiang tak tein an ki dawdawh, ti dawdawh ai hruk a kal. Khuazei maw mi piangthar tim tuk, khuazei maw keimah tluk in thianghlim yum lo tim tuk khin hai um. A fal tumi an um lo ti hai um. In lo cang ahcun Bible ca khi kan cak, kan Bible ca bakip zong men hnawm an kai di. A voi khat na Bible ca kau bel lo. Ka zong khlok ti cu ka kha Bible sung kan tangka hlei buat ka chia di ka film ka thu. Jadi orang kan famous semua Kha Baibal ca khan zeitik in a tawng dik theih cu kan thluak system ah. Oh, si tak.
Bible ca rak lil lo hi cu rak poi taktak ko te. Ah, atu hin nan nupa nan pahnih ten nan thinlung chung um mi dihlak te nan ka chim ca ka lom.
Aw sinah macaw zeitindah hmailei kar kan hlanah a ṭhat lai timi te cu nan kan chim law kan nih lei zong nih tuah khawh kan i zuam ve le cu. Number pakhatnak ah Pathian zui bochan hau mu. Number pakhatnak ah Pathian nan i bochan lai. Pathian number pakhatnak nan siah cun nan chungkhar ah khan cun an dam hrimhrim lai.
Cun pahnihnak ah nu le va si cangah cun ti kapkhat lei tlamtlin lonak a va um sual zongah khan te palhnak a va um zongah khan te khatlei in khan sawh chih loin i huh phenh piak i khuh piak dawtnak te te khan i ngaih thiam i theih thiam i dawt ahcun a tlamtling dihmi khi si e nu rian pa rian ti si loin nu lava cu pe nan si cu pum khat cu pe nan si cang cu nu rian pa rian ti lo i bawm mu organizon ve le cha mati te Kar nan hlan ah khan cun hlawhtlinnak, tlamtlinnak, chungkhar nuam nan si hrimhrim lai. Na cu si cah khan atu nai ka chimmi tete kha zulh khawh ne na zuam lai mu. Elo Shema kan i lawm tuk. Tha tuk tha tuk mu Bawipa thluachuah an pe ko hna sih mu. Amen.